Lwong an KD Christohammer Rastafarian Preacher Lalworo dok i minne. An amoto kaka luwoko ducu, ludito rwodi, ludito kal kwaro, MPs, gabuna, omegiwa ki lumegiwa ma gitye i Lango, West Nile, Northern part of Uganda, Juba City, South Sudan, Eastern Equatoria, duggola abiro pa kaka luo ma gitye i Eastern Equatoria, amoto wun woko weny, koni itye i te gang, koni itye i lobo ma woko, an amoto wun woko weny. Dong an akatti me loko jami mogo ma pe gitego. i lobo Acholi. Dok lok eni ni message-e kwako wan jo ma wan otiyo i social media, wan otiyo i YouTube channel mapapat, ma pol kare kaka lwoo ki ludito madongo, jo ma gukwano guloyo wa wan noko, gilubo wan pi lok dogwa mabeco ki pi woro ma wan waketo i kom kaka lwoo, macalo omero, lameru, aunties, uncles, mamani ki Babani pi woro ma wan oketo i kominiti, en aye weko dano lubo korwa. Dong woro madit ma dano miyo i komwa-ni, omyero wan wangeyo kit me gwokone, wan jo ma wabedo i YouTube Channel ca weny. Yet pol kare pe dwoko kuc i gang. Mone pol kare pe dwoko kuc i gang. Ento bedo macalo kaka onyo bedo macalo doggola moni me bedo piny me winyo loko moni ka ma peko tye iye ci ludito coboko kacelo ki bulu en aye mano anyim maber pi young generation ma megwa. Pien ni yam con ka bal otimme i lobo Acholi pe ni ludito kware wa onyo ludito orwodi gitye ka yeto nongo dano ayeta. Gin eneno pe timme i kaka lwo. Ento kombeddi in inongo ni wan lutino ma pwod mwaka wa tino, watamo ni dong kita dong dano tye ka keto gen i komwa ni en aye dong opportunity me bedo ka yeto jo madongo, opportunity me bedo ka yeto omege, opportunity me bedo dok ka nyayo mone i kin kaka. En aye mono gin ma wan jo mukene waneno ni tye yweka. Ento kun pe wan ongeyo ni gin enoni bene kwanyo gen noko ki i komwa wan jo ma wan watye ka pwonyo kaka ki lok mabeco. Pien ni kitye ka neno wa world wide, ryekowa ki mingwa wa ki carwa tekke wan waloko kit gin mo keken marac i social media Nongo wi lobo weng tye ka ngeyone wang acel ni, Nen, kadi Kricito a ma yang loko maber, ento otin dok oloko lok caro mo ma omiyo dok akwero oko. Dong kaka lwo, an amito waco kuman ba, nying gire wan watingo i komwa, waromo tingo nying ma bene kilwongi His Excellency, kilwongi Honourable, kilwongi kit nying mo keken ma in itye ka mitone. Kiromo lwongi ni Captain, kiromo lwongi ni General, kiromo lwongi ni Chief. Ento me gwoko nying eno ma kilwongo kwede ki in-ni, Omyero itim ngo wek in igwok nying eno-ni ma kitye ka lwongo kwede ki in? Onyo nying eno ma in itye ka mito ni dano myero olwong ki in-ni? Omyero itim ngo wek igwok nying eno-ni? Oraiming ki kwo pa in, oraiming ki ruk pa in, oraiming ki kom in. Omyero itim ngo? Omyero iwor dano ma tye i kominiti kedi. Ka ngato mono otimo bal nining, omyero imi woro bot jo ma tye i kominiti. Lok me paco pe gityeko ki yet. Lok me paco pe gityeko ki cac. Lok me paco kityeko ki bedo piny ka kiwinyo awinya. Eno ni gin ma yam kwariwa gitimo, dok gin ma abila pa kakalwo lubo en aye eno. Ineno ba, WhatsApp group en ma dong kobedo caa-ni kiyabo-ni we? Jo mukene tamo ni WhatsApp group eni bicito loo, WhatsApp group eno ni bito oko. WhatsApp group eno bene dong cok ka to. Pien ada awinyo jo mukene kubere jo ma gin gu yabo WhatsApp group i lobo Acholi. I winyo dong jo mukene waco ni group pa ni, group pa ni. Bedo calo church, church ma gi yabo madwong woko i lobo Acholi ni. I winyo dong dano waco i church wa ni, wa cito ka lega i church wa ni, pe dong church pa Lubanga ba, pe church pa Yecu Kricito. Ento wun jo ma wun wuyabo WhatsApp group ma kilwongo ni platform kono-ni omyero onge ni oyabo pi dano, dok dano ma gitye i WhatsApp group mapapat omyero kiwoogi. Lok ma in icito ka lokone i WhatsApp group omyero ilok lok ma in ingeyo ada ni obikonyo young generation. Ento ka in icito ka yeto te dano, in icito ka loko leb mogo macol, kun ingeyo ni latin ma megi ma in inywalo lipwaa bene Tye ka neni nino ducu ni nen dadi tye ka lok ca. O, nen ankol tye ka lok ca. O, nen ngati tye ka lok ca. Tye ka neno in, kadi ka pe i cim ma mege, tye ka neno in i cim pa jirani. Ma obiwaco ki jirani ni, Lwong wot anyeri wek obin onen kong ngo ma wonne tye ka lokone. Ento latin ki mwakane matitidi ma pe romo pyem kedi obilingo alinga. Pe ki kero me waco boti ni, Dadi jone, lakodi lokka in iloko ni rac, lakodi leppa in iloko ni rac piene latin pe ki kero me wacci. Ma nyuto ni in itye ka diyo kwo pa latinni ka mo ki leb marac ma in itye ilokone i komuniti. Bat latin ki tidi ma en tidi in aye inywalo, Omyero wor in bene ni in i wonne ni latin pe obikatti ka waco boti ni daddy leb ma in itye loko ne i community leb pe rac pien elworo in. Kong wagwoko dogwa. Kong wagwoko dogwa. Kong waworu kama kiromo wore. Kaka lwor wabedo ki cwiny me timo kica. Wan egi ma waloko i social media, dano ma obalo i komwa marac dwong dwong mo ma pe larre, ma nongo itamo ni omyero iyati ket dok kici kici. Ento the same wor ma dano tye ka woro ki in i community, dano neno in i social media, dano neno in i YouTube channel, en aye wor ma omyero in bene idwok i kom dano ma gitye ka lubo in me neno in ngo ma iloko tin ki ngo ma iloko dyeki. Ki tung cel, wan waloko me ripo kaka lwo kacelo, ento ki tung cel wayeto bute mukene waketo woko teng. Ento in pe ingeyo ni ka in iyeto ngat acel i lobo pa lwo, roma in iyeto jo ma maro ngat eno niko liweny. Ka in iyeto ngat mo acel i lobo pa lwo, roma iyeto jo ma maro woko liweny ma nyuti ngeyo ni in pe iyeto ngat acel. Marac dong loyo, wan watye ka yeto lutela, ma inongo ni lutela enoni nongo dano mapol aye guyero oweko ocito i palamen. In itamo ni in itye ka mon ki latela acel-li kun in itye ka mon ki majoriti ma guyero latela enoni ocito i palamen-ni. Ber ka in iloko lok atir i wi latela ni ineno ba, in dano oketo gen i komi, dong jami ma in itye ka timone i komunitini itye ka timo jami marac, omyero inen ni iloko kwoni nyo bin ikwa kica, bin ikwa kica bot jo ma oyero in-ni, ene dok winye. Ento ka in iyeto latela ma lwak oketo gen nok i kome, dano madwong wa dano eno bene cwinygi pe bedo yom i komi. Dano cwinygi pe bedo yom. Ineno lubo kor ma nongo dano tye ka lubo kori, dano cako ngak koko, dano cako ngak koko, dano cako ngak koko, dano cako ngak koko. Meno gin ma timme eno. Ki dong bene, wan eni pe ni wan weng pe walego lutela, wan olego lutela. Bene opore ni wan oleg lutela, pien ni lutela gin aye gucako lego wan. Lutela aye gucako lego wan, so opore ni omyero wan waleg lutela. Mano gin ma tye eno. Ci an amito waco botwu, wun kaka lwo, myero wabedu wunu ma wawore. Woro pire tek loyo gin mo keken. Ominwa mo owero ni en etek ki lwak. En etek ki lwak. Wer ma tye ki message ma pire tek ni, An atek ki lwak. Ka lwak tye i ngeta, ngat ma guda peke. Ma nyuto ni ka in itek ki lwak, Omyero wawor lwak. Legana eno keken. An pol kare pe abino i message, pe abino i social media ni abino apyem ki ngatu onyo ayeny mone ki ngatu onyo acit ka atak i ngate mo. Pe ticca. Ma ber wa an abalo, an bene ca mukene an abalo. Omyero bene kitir an. An abalo bene, pe ni dong an dong atye one hundred percent. Meno gin ma omyero in ngat acel acel ma ikwo i wi lobo inge eno. So, an KD Christo Ama, Rastafarian Preacher, lalworo doka i minne. Dok wun lutela bene, wan wayerowu kare ki kare but wun pe wucobo miti pa dano. Wucito kiwilowu woko. Lok ma dok i lok me peko ma tye i lobo Acholi, wun lutela-ni weng kiwilowu woko.

Kati mere bang lok ni KD Chris Arma, an ma twal i kin lutele pe kiwila. Nino mo latela moni owacci en pe egamo cene pa lurok pe kiwile. Eno latela eni en aye dong ogamo cene pa lurok ma dong loyo. Oyubo twon, oyubo twon gurofa mo, oyubo twon gurofa mo ki cene pa lurok we. Ka awinyo bwolo dano, abitucu woko ka maleng. Latela mo ogedo twon gurofa mo ma gurofa eno ogedo ki cente ngom pa Acholi, bribe me cente me mayo ngom pa Acholi, bribe me cente me bedo ka neko Acholi pi ngomgi. Abitucu wo. An ka aloko kuman kaka lwu nongo atye ki enough evidence wek latela mo opyem ni en pe egamo cente me bribing, en pe ecato Acholi. I kin lutela weng en pe mere cat acoli. Ci, an angeyo ka ma kicwalo ita iye evident, angeyo. An nino ca abiwaco i akaka dwo, awacci, Pe tyen lokke ni, ka dong in icito ka lega i Katoli, in aye dong iwacci dong in aye ibicito i polo. Ngatta dong lege iciya i mec, onyo ngatta lege i gine, i Protestan, kono en Protestan en aye iciya i mec. Ee, ngat ma dong lego kono i i cilam pe dong o i polo. Wan eni weng wacito i polo. Yo State House-i wan weng ongeyo. Yo Secretariat-ni wan weng ongeyo. Pe ni yo ka imito cito i Secretariat omyero igon ki gulu, onyo igon ki kit gum, igon ki pa dee, igon ki agago keken. Ka igono wa ki i Kirandongo kany bene icito. Igono ki kwene bene icito. Ogwokke marac.

Kede pe an aye abolo, kede pe an aye abolo i social media, evident tye ka bino, wun wuko. Doggi obiling irwit, jo ma gubicito i palament jo manyen niken. Tekke ingeyo mere ni igamo bribe bot lurok. Lurok gitye ka mito umo korgio wek gire gin gimedde ki nongo kwir i lobo Acholi. Ento wun ma dogwu obedo ki laa-ni, laa dogwu dong ci tum wacen, aloko mega eno.